Minskte Donbassta vaziyetniñ tınç çezilmesinden üç taraflı kontakt gruppasınıñ temsilcileri adım-adım ateşni toqtatuv mehanizmini azırlamağa kelişti. Bunı toplaşuvdan soñ Ukraina temsilcisi Leonid Kuçma bildirdi. Yañı mehanizm iyünniñ on doquzına azır olmalı, bunen beraber, taraflar stantsiya Lugansk rayonında küçlerini keri çekmesi aqqında añlaştı, yedi kün içinde bu yerde tınçlıq rejimi başlamaq kerek. Bundan ğayrı Kuçma bildirgenine köre, oturuş, Vaqtında arbiy esirler, şu cümleden keçken sene noyabrde Rusiye qanunsız sürette zapt etken deñizciler aqqında muzakereler oldı. Bugün Donbassta rus işğalcileri ukrain arbiyleriniñ mevzilerine üç kere ateş açtı. Minsk añlaşmaları yasaq etken ağır silâ qullanıldı. Ukraina Mudafaa nazirliginiñ malümatına köre, boyeviklerniñ ateşi astında Mayorsk, Vodene, Ve Pavlo Pille imayecileri imayecileri qaldı. Ukraina askerleri de cevap olaraq silâ qullandı. Bugün ukrain arbiyleri arasında elâk olğanları ya da yaralanğanlar yoq. Esnasnıñ çezilmesi, sözü ve aqiqiy vaqialarnıñ bozıp kösterüvi, bu Rusiye temsilcileri Birleşken Milletler Teşkilâtınıñ Halqara mahkemesi oturışında Ukrainanıñ delillerine cevabıdır. Gaaga üçünci kün Ukraina Rusiyege qarşı davası baqılmaqta. Donetsk vilâyetiniñ işğal etilgen qısımı üstünde Rusiye boyevikleri urıp tüşürgen Malayziya Boeingı Volnovaha civarında avtobusnıñ Mariupol ve Kramatorsk meskün rayonlarınıñ ateşke tutuvı, bütün bular Rusiye terrorcılıqqa para bergenniñ aqibetleri. dep bildirdi ukrain tarafı. Moskva iç bir memleketlerara şartnamesini bozmağanına inandıra ve bundan sebep Birleşken Milletler Teşkilâtınıñ Halqara mahkemesiniñ Ukraina açqan davasını baqmağa aqqı yoq, dey. Terrorcılıqqa para berüv bu paranen temin etilgen taqım terrorcı olaraq tanılması kerek manasına kele. Lugansk ve Donetsk halq cumhuriyetlerini ise terrorcı gruppalaşma kibi tek Ukraina tanıy. Ukrain delegatsiyası mahkemege öz cevabını cuma künü bildirecek, eger olar Birleşken Milletler Teşkilâtınıñ Halqara mahkemesine inandırsa, mahkeme davanıñ esasına keçe bilecek. Moskvağa qarşı davanı Ukraina da eki biñ on yedi senesi yanvarnıñ on altısında açtı. Kyiv Moskvanı eki halqara şartnamesiniñ bozuluvınen qabatlay, Donbassta terrorcılarğa para berüv ve irqiy ayırmanıñ yoq etilüvi. Yarışlar, Qutleviy Cin, Şarqı Aşlar ve atta Ramazan lotoreyası, Kiyevde müslümanlar Oraza bayramı munasebeti ile bayram tedbirini keçirdi. Oraza bayramı Ramazan ayınıñ soñunda qayd etilgen ve islâm dininde eñ büyük dep sayılğan bayramlarından biridir.
Bugün bayram yarmalığı yaptıq, onda er bir istegen iştirak ete bildi. Yarmalıq çerçivesinde hayriye satışlarını keçirdik, meselâ, bir şeylerni ketirip satmağa ya da deñiştirmege mümkün edi. Balalar içün meydançıqlarımız bar edi, erkekler içün küreş keçirildi, qadınlar içün ise çeşit konkurslar azırladıq. Programmamız pek meraqlı oldı.
Ves mesets postilis.
Bir ay devamında oraza tutıp günahlarımıznı af ettirmege tırıştıq. Alla ibadetlerimizni qabul etsin, Alla Taalâ bizge böyle imkân bergeni içün minnetdarmız, çünki bu muqaddes ayda bizler içün cennet qapıları açıla. Litvaniya Seymi biñ doquz yüz qırq dört senesi qırımtatar halqı sürgünligi genotsid olaraq tanıdı. Qararğa yetmiş yedi mebüs, qol tuttı ve bir danesi bitaraf qaldı. Bu aqta Ukrainadaki Litvaniyanıñ Fevqulâde ve Salihiyetli elçisi Marius Yanukkonis bildirdi. Bunen beraber Litvaniya Seymi halqara toplulığına qırımtatarlarğa birdemlik köstermege ve Qırımnıñ işğalini tanımamağa siyasetini devam etmege çağıruv yaptı. Donbassta cenkleşken çetel adamları sadeleştirilgen protsedurağa köre Ukraina vatandaşlığını alacaq. Buña ait qararnı Verhovna Rada qabul etti. Bunıñ ile qanun böyle kibi çetel adamlarnıñ Rusiyege mecburiy tarzda keri qaytmasına sıñırlamalar közde tuta. Bundan ğayrı, bugün Verhovna Rada Muvaqqat Taqiqat komissiyalılar ve Muvaqqat mahsus komissiyalılarnı aqqında qanunğa qol tuttı, bu qanun prezident impiçmentni közde tuta, komissiya vazifesi Ukraina prezidentiniñ ola bilgen devlet hainligi ya da başqa bir cinayetniñ taqiq etmesidir. Komissiya erkanında mebüsler, mahsus prokuror ve taqiqatçılar qanunğa köre olarnıñ er bir vesiqalarğa atta gizlilerine irişimi olacaq.
Bahato rokiv mı provodili robotu nad tsim zakonom. Çoq yıl devamında bu qanun üzerinde çalıştıq, bu vesiqanı qabul etmelimiz. Çoq yıl devamında bizden bu qanun talap etildi. Onı em grajdan faalleri, em de çeşit siyasiy küçlerniñ vekilleri talap etti. Bu qanun bir çoq meseleniñ çezilmesine yardım etmek kerek. Qanunda prezident impiçmentniñ protsedurası ğayet eyi yazılğan. MH-17 qazası künü Rusiye ava mudafasınıñ yüz yetmiş askeri Ukraina ile sıñırda edi. Bu malümatnı Yañı Zaman Rusiye neşiri yayınlattı. Medianıñ maiyetine tehnika ve elli üçünci brigada askerleriniñ areketi aqqında malümat ve gizli olmağan fermanlarnıñ parçaları tüşti, Vesiqalarnıñ malümatı ise halqara taqiqat gruppasınıñ hulâsalarınen aynıdır. Malayziya ava yollarınıñ Boeing yedi yüz yetmiş yedi uçağı eki biñ on dört senesi iyülniñ on yedisinde urıp tüşürildi. Uçaq Amsterdamdan Kuala-Lumpurğa uça edi. Uçaqta olğan eki yüz seksen üç insan elâk oldı. Halqara taqiqat gruppası laynerniñ Buk kompleksinden uçurılğanlarnı raketa ile urıp tüşürgenlerni aqqında bildire, Kompleks Donbassnıñ işğal etilgen topraqlarına Rusiyeden ketirilgen edi. Mayısnıñ yigirmi beşinde Felemenk ve Avstraliya felâket içün mesüliyetni resmiy olaraq Rusiyege yükledi. Moskva qabaatlavlarnı red ete. Tutuluv içün sebep olsa da, azat etildi. Rusiyeniñ Melita gemisi fırtına vaqtında beş milâ mesafesinde ukrain suvlarına kirdi. Gemi Astrahandan Konstantsa limanına kete eken. Gemini ukrain sıñırcıları tapqan. Olar protokolğa köre gemi ekipajını soruğlağan, bundan soñ gemini Baracaq limanına yibergenler. Ukraina arbiy deñiz quvetlerinde qayd etkenlerine köre, Kyiv, Rusiye tarafı kibi, gemini zapt etmeyip, ekipajını tevqif etmedi. Moskva ise eki biñ on sekiz senesi noyabrniñ yigirmi beşinde Qara deñiz suvlarında tutqan geminiñ yigirmi dört azasını bugünge qadar esirlikte tuta. Amerikanıñ Nyu-Meksiko eyaletinde patlav yüz berdi. Rozuell şeeriniñ halqara ava merkezinde feerverkler patladı, yigirmi yanğıcı yaralandı, olar Mustaqillik künü keçilüvine azırlana edi, eki yanğıcı pek ağır alda hastahanede yatqızıldı. Polis qazanı taqiq ete. Bu daqiqa bu soñki haberler edi. Daa tafsilâtlıca malümatnen siz UATV saifemizde tanışa bilesiñiz. UATV ile oluñız, sağlıqnen qalıñız, körüşkence!